Murteessaan jara keenya namni silaa aqli qabu ka gartee waa beeku odoo nama fayya dhabaa kana bira jiraate takka fayya dhabaan waa beekumsa qabaate namni tokko hogga soommana kana namni kuni soommana kanarraa achi bahuus dhukkubni isaa walitti dhaabbataa yoo beekan gaafasumarraa hogga soommanni san dhume irraa nyaachisan. Amanni amata sanis dabarsan. Ka lammeeysaatiis dabarsan, ka sadeeysaatiis. Mee khasaaraa ummanni khun dalage laalaa warri isa bira jiru. Maaltu irra ture ree? Amata duraatiis soommana duraa nama soddom nyaachisan. Ka lammeeysaa soddom nyaachisan. Sadeeysaa soddomuma hogga bahe cufa. Amma gaa yoonii fi namni khun akkasumatti kan ammallee soommana khana ha soommanu hin dandeenye yoo tahe, am maal godhan ree? soddomnii bakka lamaa jahaatam ka bakka lamaatis jahaatam dhibbaa fi diidam namoota hangana irraa nyaachisuun dirqama yoonii fi jiraa kennanis kiiloo takkaa fi cinaan dhibbaa fi diidamii dhabi midhaan jiraa yoo hiran Duuba walumaa galattuu amma soomana akkanaa irrattiis yoo kana irrattiis kan dandeenye ta'e hiree gaari rabbiin gartee dhukkuba kana gaanurraa haa fuudhu yoo namni gartee masgiida bakka jirutti akkasii walitti dhufee akkasitti soomanaan afxirri ka jiru taa'ee ka dabrellee galgaluu saanuma lama yoo geessan tokkichi nam kudhan yoo gahe lama digdamii soommana keessatti irraa nyaachisuu dandeenna. Kanaafuu rabbiin isa nama san haa fayyisu eegaadha yoo soommana kana ammoo ka soommanu ta'e ka qadaarra jiru san xiqqoo xiqqoon soommanaa rakkoo miti. Gaafiin itti aantu akka jettu namuma kana isuma kanaatu gaafate na fakkaate. Yoonii fi nama tokko ka addunyaa irraa deeme qabrii isaa ol fuudhanii diqqo akka beekamu godhan akkuma san maqaa irra kataban akkam. Deebisaan qabrii irratti waa jaaruun haraami. Ammoo akka sunnaa yoo barbaadde taakkuu takka taakkuu takka akka simintoonis haa ta'u dhagaa akka haabiitiinis haa ta'u dhagaa lamallee wal gubbaan kaayan dhaguma tokko Akkasitti shiri yoo godhan dhagaaleen dhedheeraa hin tahin ka gartee lafarra ciisu. Akkasitti kaayuun huma hin qabu. Akkuma san dhagaa shakakkee takkaahuu simintoo yoo irraa afanii akka bishaan hin seenne irraa maqanis huma hin qabu. Ammoo maqaa isaa achirra katabuun dhoorka. Gaafin itti aantu akka jettu. Namni tokko ka hoggoyyuu waa sirraa liqeeffatu namaan deebifne. Abboo fedhe haa tahu. Yoo yaadachiiftees hin yaadannu warra ju'u. Duuba sababaa nama kanaatiif jechaan hoggaan haala isaanii kana arke gaaf garii odoon maallaqa qabuutiin hin qabu je'ee kakadhaaf. Kakadhu naan je'anii niin kakadhaaf. Waan kanaa maaltu narra jira? Yaa jara keenya ta duraati ilmi namaa hagafii beekuu qaba. Namni hoggaanii fi waan takka sirraa liqeeffate Wanni suni waan si godda'u yoo taate, amma riyaala al tokko, riyaal lama sadii afur humaatii miti. Karaa dhibbaa, karaa shantamii ka sirraa liqeeffatee hin deebifne taate, marraa duraa yaadachiisi. Waan dheengadda narraa fuute jiin. Tur hin turin, lammeessaas odoo hin turre gaafadhu. Sii kennu sii kenne sii kennuu baatu gorsa irraa fudhu walitti hin deebi'in. Namni waan kana waan kana irra jeynoomse sumata liqii kennite jechuudha. Turtee gaafa tokkotti haajamte maaltu haala hurkaa keetiif jecha maaltu si kakachiise? Hin kakatin, itti hin deebi'in. Akkuma sani yoo feete atis maallaqa kee ka if biraa qabdu ifirraa fageessi. Hin qabu hin jiin nama biraan kahee asiin qaba alaan qaba asiin jiin hin qabuu dhugaa sanii mi'achuu kiyya. Sigalee namni shaanxaa kee haadhu hin jiru. Tanaafuu waan kana malee akkasii yoo aadaa godhatte bakka tana keessatti haxaraa kijibaa kijibni heddummaachuun alaamaa mu'mina dhiiraatii fi dhalaatii miti irraa fagaadhu. Gaafuma tana keessatti obboleettiin teenya takka akka jettu Namoota kana garii bira hoggaan gartee taa'u wanni isirratti murtii godhe namaan namni na biratti hamatus wajjin hamadhu wajjillee maqaan dha'u je'eetiin lubbuu kiyya irratti murtii firra godhe duuba yooniin dubbadhellee namaa wajjin haasawa kana keessa yoon gale akkaan riyaala tokko sadaqadhuu je'eetiin murtii firra kenne garuu waan san irratti hin kakanne maaltu narra jira deebisaan musliimni waan takka gartee ta rabbiif ahdii seene yoo jiraate kakuun takka ta nadrii godhan yuufuuna binnadri jedhe rabbiini sirratti waajiba yoo waan kana keessatti haasawa namaa kana keessa yoon galee niin sadaaqadhaa jechuun kee akka araaramaa yookiin akka kaffaaraatti yoonii fi katti yaaddu taate jaahilummaa. Ati bar wanni balleessite rabbitti homaan balleessine. Nama dubbachuudhaaf haqalma namaa balleessite. Waa namaa gootee miliyoona illee sadaqattu rabbiin siif araaramu. Wanni sirra jiru maal namuma dubbisaa keessa buutee dubbatte saniin dhiifama naa godhi jechuun.

Rabbii kee sodaadhu isuma san dhiifama gaafadhu. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleettiin teenye takka yeroo qormaata qopheessinu gaafii takka fatanaa yookiin iktibaara waan kana keessatti nama gaafii dhiheessinee fi farshoon halaali moo haraamii jenna waan akkana fakkiidhaaf waan kana keessatti man ghashana falaysa minna hadisa ju wajjin bakka tana keessa rakkoon galluuhi yaa obbalii beekumsi xiqqaan namallee nijjeessa haraam keessa illee si galcha beekumsi xiqqaati Beekkomsi diqqaate waan takkiittii garte malee waan san boodaa irraa isa furmaata hin danda'u. Akkuma san waan ja'ame kanaas maal keessatti waan akkam laalaa waan akkam hin laalu namni waan takka addaan murachuudha qaba duuba. Tanaaf jecha ati bar hoggaanii fi nama tokkoon lafaa kaatee mee laal akka gaafiitti muuda dhaquun halaali moo haraami jettee ka gaafatta nama maalifi akka namni kun waa bilcheeffate laalu laal nabii keenya alayhi salaatu wassalaam awwala jibriil gaafatti dhufe suuratu iqra'an isa isa dammaysuuf marra lamaa sadi ol isaa cuuce Akkaa namni kun bayyanatee waan kanaa yaadatuuf takkaahuu isaaf galchuu takkaahuu akka inni kun isa baratuuf. Iqra jechuu kana qofa irratti nama kana sammuu isaa sirreessuun waa gaafattee muuda dhiquun halaali moo haraami farshoo dhuguun halaali moo haraamiin kuni darsiidha bar. Man gashanaan eessa wali fidda yaa obboleettii gabriittii rabbii. Tanaaf jecha Kuni gaafiin barbaachisaadha. Fakkaataan saniillee waa takkaa kana keessatti dhorkaan hin jiru. Akkuma san obboleettuma tanaan seha namni tokko ganda dalagu kana keessatti ijoolleen isaanii sijaaraa dhuydi huccuun sijaaraa tun ni cincooyti. An huccuu tana gartee ijoolleen tun sijaaraan dhuydi huccuu isaanii hin miicuu je'eetiin murteeffadhe. Garuu raatibniin achitti fudhu kuni akkami? Akkuma harree fujee obbolowwan bakkomsi xiqqaan kuni dachi si dukkaneessa. Qaawaan hogga ilmi tana agarte qaawa qallaa kanaan ija takkaan laaltee ijji takkittiin akka ija lamaan taatu duuba. Tanaaf jecha Odoo as gara galtee shurufkaa shurufkaa sijaaraa dhiisi namni tokko ka sijaaraa dhuge kafre moo hin kafarre siin jedhan maal jettaan mee yaa gabrittii rabbii sii fakkaattuu hin teetis namtichummaan shishaa dhuge kafre moo hin kafarre namni sijaaraa dhuge hoo kafre moo hin kafarre eega wanni tuni ma'asiya taate malee nama hin kafarsiisin duuba isiinuu kasiiti nama hin kafarsiiftu ma'asiya yoo jette Waan kana ati maallaqa kenniteefi sijaaraa dhugaa hin jenneeni. Huccuu saanii micuun Rabbi siin hin mokkorinii mee odoo jaarsi kee akkas ta'e akkam goota? Hin dhugu duratti guyyaa keessaa bari. Mana kee keessa jira. Ni dhuga. Dirqiin irraa buusuu hin dandeessu yoo tolaan deemte malee. Tanaaf wanni akkanaa kunis Rabbiin namaan mokkoraa Akkuma Nabiin keenya jedhe alayhi salaatu wassalaam laa tudhiri shamaatata li akhiik asaa Allaah an yabtaliyahu an yashfiyahu wa yabtaliika aw kamaa qaala alayhi salaatu wassalaam. Namuma waa hojjatu hin jajinaa jedhe. Hattuus haa ta'u, ka zinaa godhu haa ta'u, ka farshoo dhugu haa ta'u, ka sijaaraa. Nama Rabbii wahiin mokkore hin jajin. Nama san Rabbi la Nama san Rabbiin rahmata godheefii fayyisee waan inni dalagu san si dalisiisuun mala jee duba. Shamaataa mul'ifachuun shari'aa keessattis haraami. Tanaafuu huccuu miicuun kee homa takka sirratti hin jiru. Saniimi qoree karkarrootti nyaatanii huu odoo dhiixee homa takka illee sirratti hin jiru meeshuma dhiixee ati. Waan san isaanii bitaan jirtu isaanii affeelaan jirtu. isaanii affeeluun faan dhorkaa si galee akkuma san amma sijaaraadhaas isaaniif maallaqa kennituun sirratti haraami diliirra gargaarteef huccuun ammoo watakka illee sirratti jiraa hin jiru raatibni keetis wanni takka illeen wanni isaa wasa keessaa hin jiru qulqulliidha garuu isin warri gartee qaawaan ilmi rabbi agartan kana nama gartee rabbiin isin kana irra qaceelchin jejina Boru ilmoo tee si mudee rabbiin takkana dhuydu si mudee ilmoo tanaaf dhiquun si muddi laal. Tanaaf jecha ka dhuguus rabbi haa qaceelchu ja'aaf kadhaaf malee waan xixiqqoo cufa akka shirkii fi kufriitti ol fuutanii nama kanaan hin kafarsiisinaa.